لوگ اعمال پئے ݙکھیندے ہن اساں گزران چائی ودے ہاسے تیرے تیری چوکھٹ تے جیرھا چھوڑ آئے ہیں او امیداں ولا تا ݙیویں ہا قربانی تیری چوکھٹ تے جیرھا چھوڑ آئے ہیں او امیداں ولا تا ݙیویں ہا میں وݙی آس گھن کے آیا ہم توں میکوں حوصلہ تے ݙیویں
پھر بنی میں وݙی آس گھن کے آیا ہم توں میکوں حوصلہ تے ݙیویں ہا اے مدامے دا نکھڑیا ہویا دوستا اج ٹکر پئیں تاں ݙو پل ادھارے چا ݙے میں سمجھداں تیݙا قیمتی وقت ہے لوک ہوندن تیݙے انتظاریں دے وچ ٹھیک ہے گردش وقت دی دھوڑ وچ ݙوہیں دھملیج ڳئے ہیں منینداں مگر گر زمانے دی ازلی ضرورت تاں ہے دوستی توں زیادہ ضروری تاں نئیں مہربانی سئیں گر زمانے دی ازلی ضرورت تاں ہے دوستی توں زیادہ ضروری تھ نئیں دوست آ زندگی بے وفا چیز ہے کیا پتہ کیندا وعدہ کتھاں مک ونجے دھڑکناں رک ونجن چلدا ساہ سک ونجے اے وی ممکن ہے اے وقت ول نہ ملے توں تے میں نہ ملوں یا اے پل نہ ملے دوست آ بس ایہا عرض ہے تیں کنوں موں محابے دی بے رحم دنیا دے وچ دلو نہ سہی چلو ایویں رسمن سہی مل ونجوں جے کتھائیں تاں الایا چا کر کجھ سنی گیا کر کجھ سنایا چا کر ولا کوئی حادثہ تھیندے تاں تھیوے زمانہ کر بلا تھیندے تاں تھیوے یزیدیں نال ساݙی جنگ رہسی جے سر دھڑ توں جدا تھیندے تاں تھی وے۔ یزیدیں نال ساݙی جنگ رہسی جے سر دھڑ توں جدا تھیندے تاں تھی وے۔ تسلی نال خنجر تیز کر گھن میݙا سجدہ قضا تھیندے تاں تھی وے۔ تسلی نال خنجر تیز کر گھن۔ تیݙا سجدہ قضا تھیندے تاں تھیوے اساں ہݨ سر نوا چھوڑیا ہے یوسف صنم جے کر خدا تھیندے تاں تھیوے واہ واہ اکھیں وی بھرکی جائیاں ہن سر وی بارا لگدے رات کوں تیڈی مونجھ تے میڈا ڈاڈھا کارا لگدے اکھیں وی بھرکی جائیاں ہن سر وی بارا لگدے رات کوں تیڈی مونجھ تے میڈا ڈاڈھا کارا لگدے واندھے ݙاند کوں چھمک مارݨ کہیں دا دل نئیں آہدا گھر تنخواہیں ݙیوݨ والا پتر پیارا لڳدے واندھے ݙاند کوں مہربانی سائیں واندھے ݙاند کوں چھمک مارݨ کہیں دا دل نئیں آہدا گھر تنخواہیں ݙیوݨ والا پتر پیارا لڳدے اپݨے آپ دا قتل کرݨ مشکل ہے تے نئیں وی سہی بندہ بزدل نہ ہوئے تاں لازا سارا لگ دے بندہ بزدل نہ ہوئے تاں لازا سارا لگ دے اور میں بھی ان دے باچھوں بھوئیں دا وادھوں بندہ ڈستا وہ بھی میرے باج اسمان دا ترٹا تارا لگ دے وہ بھی شاید بھول گیا ہو سی ساری چھوک دا رستہ ساکوں بھی ہنوں دریا دا دور کنارا لگ دے پھول ہیں باغ بہاریں دا